Insellmilkom, nilqakom għal dan l-ewwel programm minn lenti interkulturali. Jiena Marja Muscat se noħodkom fi vjaġġ bi 13 il-programm, bi 13 il-protagonist jew aktar ta' persuni barranin li jgħixu hawn Malta. Il-programm se niftħu b'persuna mill-Pakistan jismu Għatif, ilu Malta ftit tas-snin iżda tgħallem jitkellem bil-lingwa Maltija, mhux talli integra fis-soċjetà Maltija, talli qed jagħmel missjoni hawn Malta biex jgħin in-nies. Il-programm jiftaħ is-separju u jlaqqagħkom ma' Għatif. Għatif, minn Sin il-Pakistan. Għandu 30 sena, miżżewweġ lil Bushra u għandu żewġt itfal. Tifel u tifla. Atif huwa d-direttur tal-Għaqda Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, li l-għan tagħha hu li tingħaqad bi mħabba u solidarjetà mal-proxxmu hi x'inhi, reliġjon, kultura jew razza. Atif ilu biss Malta erba' snin, iżda kemm ilu Malta dan tgħallem sew il-lingwa Maltija għaliex irid jagħmel dak kollu possibbli biex iservi ta' pont ta' għaqda għad-diversità tal-kulturi li jgħixu Malta. Attiv jikteb ukoll f'għadd ta' ġurnali biex jispjega l-ħidma tal-għaqda tiegħu, iżda l-motto li jħobb juża huwa sempliċi imma profond ħafna, Imħabba għal kulħadd, mibegħda lejn ħadd. L-għaqda Aħmadija li jirrepreżenta Attif hija dinamika ħafna u tispikka minn bosta gruppi oħra bit-twemmin Iżlamiku. twaqqfet fis-sena 1889 fi kważi 200 pajjiż madwar id-dinja fejn il-membri jaqbżu l-10 miljun ruħ. Il-kwartieri ta' din il-komunità jinsab fir-Renju Unit. B'differenza minn kull komunità oħra, Atif u sħabu jemnu li il-Messija ġie diġà fil-persuna ta' Mirza Ghulam Ahmad li miet fis-sena 1908 fejn jemmnu li dan kien il-persuna li ntbagħat minn Alla biex iġib il-paċi fid-dinja. Minn lenti interkulturali ilaqqakom ma' Atif. Atif, l-ewwel nett nirringrazzjak. Ħa nitkellmu ftit bil-Malti wkoll għax eh, inti taf sew fit tliet snin irnexxielek titgħallem sew il-lingwa Maltija. Għad sew li inti qabel qabel ma tara kultura u reliġjon inti tara l-bniedem? Għidli ftit min hu Għatif? Il-bniedem għax meta kull tifel jew tifla jiġi fid-dinja huwa bħal jiġi jew tiġi bħala persuna. M'għandix xi reliġjon għax reliġjon hija meta eh, il-persuna jew il-tfal ma jikbru imbagħad jażlu dinja iva il-ġenituri ma jagħtuhom il-fidi imma fl-aħħar huma jiddeċidu x'inhuma xi jridu għalihom infushom. Għalhekk aħna dejjem ngħidu li meta ah, nitkellmu dwar l-umanità, nitkellmu bħala persuna li, li m'għandix eh, reliġjon, m'għandix razza kif inti qed eh, fil-bidu. Eh, u aħna nemnu li meta ninservu, meta nagħtu lajnuna lil xi ħadd. Huwa natu bħala persuna uman. Ma narawx li minu minn fejn ġi jekk għand bżonn ħannajnhom. U għalhekk aħna dejjem meta niddiskutu l-umanità, eh, aħna dejjem eh, najnhom u ma narawhomx min huma, minn fejn ġew u xi għandhom reliġjon. U aħna wkoll fil-komunità tagħna eh, bdejna eh, aġenzija eh, jisima Humanity First. U ma tajnix isem tal-reliġjon u meta se tidħol fil-internet u tara x'inhu l-umanità Humanity First, ma tarax hemm eh, isem tal-komunità tagħna, hum humanity first. U aħna naħdmu fid-dinja kollha u nagħtu l-għajnuna li dawk in-nies li għandhom bżonn kemm nistgħu. Imma eh, aħna wkoll nemmnu li ftit ukoll jagħmel differenza. Eh, u najnhom meta għandhom bżonn. Interessanti ħafna lix Eh, normalment meta bniedem jisma perspettiva ta' reliġjon differenti kif tista' tajt inti ġej mir-reliġjon musulmana hija maqsuma f'ħafna ferat. Però inti ġej minn fergħa differenti li mhijiex Sunni, ġifieri hija hija branch oħra, hija fergħa oħra, l-Ahmadija. X'inhi eżatt din l-Ahmadija? X'inhi dak li jagħmilha differenti minn fergħat oħra ta' reliġjon Musulmana?
Hemm ħafna setti jew fraqat differenti fil-Iżlam, kif hemm fil-reliġjonijiet oħrajn ukoll meta niddiskutu reliġjoni oħrajn Ah, imma il-komunità tagħna hija differenti mill-oħrajn. Għaliex? Għax il-profeta Muhammad paċi miegħu huwa prophesized u qal li fl-aħħar iż-żmien se jiġi il-persuna li se tirriforma it-talim Iżlamiku. U aħna nemnu li din il-persuna diġa ġiet u tatna dak it-talim, dak ir-riformazzjoni U wkoll qal li se jkun il-Messija u il-Mahdi, Mahdi jfisser il-gwida, u aħna nemnu li dan il-persuna ġi, ġiet, imma l-oħrajn huma jistennew. Din hija differenza bażika bajn il-komunità Ahmadija u bajn il-Musulmani oħrajn. U meta se tara u meta tidħol eh, fil-fond u eh, taqra jew titkellem magħna, se tista' tara li hemm differenza. Għax aħna nemmnu kif diġa qed dwar l-umanità. Hemm ħafna Musulmani li jemmnu li l-għajnuna tal-Musulman għal Musulman biss. Imma aħna ma nemmnux dak. Għajnuna huwa li l-umanità jekk il-persuna jiġi u għandu bżonn ma narawx minu. Din hija wkoll differenza bejn eh, aħna il-komunità tagħna u eh, xi Musulmani li jemmnu eh, kontra Imma din hija eh, tagħtik eżempju wieħed. Imma hemm ħafna affarijiet ukoll kif ngħidu il-ġihad. Il-Musulmani, ħafna Musulmani huma jemnu li ġihad huwa il-gwerra reliġjuża eh, bix-xabla, bil-armati, imma aħna nemnu li f'dan iż-żmien dawk affarijiet m'għandhomx bżonn. Imma l-akbar ġihad huwa ir-riforma ta' dak li jkun. Jekk inti tista eh, tiġġieled kontra l-ego tiegħek u tirba din hija għalina l-ikbar ġihad eh, fid-dinja. Dik hija riforma.
Dik hija riforma.
Bniedem minnu nnifsu.
Iva. U dik tinstab ħafna reliġjonijiet oħrajn. Iva, imma għax kull reliġjon ġi mill-istess Alla. Alla huwa wieħed. Alla li jista' kollox. U hekk hemm ħafna affarijiet huma komuni għax il-bażi ta' kull reliġjon huwa Alla. U ma nistgħux naraw differenza fil-bidu ta' kull reliġjon. Eh, imma aħna nemmnu li kull reliġjon Alla ta' talim eh, divina skont il-bżonijiet tal-bnidem. Imma issa aħna fil żmien huwa ħafna nafu għandna ħafna erf aħna iktar ċivilati minn qabel għax u issa għal tagħna it-talim huwa verament żbi huwa iktar huwa e, e, komandamenti huma iktar minn qabel. Din u l-Iżlam u l-komunità tagħna e, il-komunità tagħna hija part mill-Iżlam U l-Iżlam mhux reliġjon eh, kompletament ġdid, le, hija eh, kontinuazzjoni ta' reliġjonijiet oħrajn li ġew qabel. Għax eh, kull reliġjon ġi u għalla tagħna talim imma fl-aħħar tagħna l-ikbar talim naħseb u meta se tidħolu taqra l-affarijiet hemm ħafna affarijiet li huma fid-dettall u verament nistgħu ngħidu li huma affarijiet iktar minn qabel. Għatti fazel lilek minn tant ħbib u jina ħsibt li se jkun barran il-ħabib tiegħu normalment meta jkunu eh, persuni ta' nazzjonalità barranija aktar iħossuhom komdi ma' persuni tal-istess kultura, reliġjon, eh, nazzjonalità, però għażel lilek. X'tista' tgħidi kif sir tafu l-latif u x'taf fuq? Latif jiena sirt nafu bħal ma nsir naf ħafna persuni barranin oħrajn minħabba l-fatt li fin-natura tax-xogħol tiegħi bħala għalliem li ngħallem ħafna studenti barranin kienet xi ħaġa normali li jikkuntattjani barrani biex jitgħallem il-Malti. Però ir-relazzjoni tagħna ma ma kienieċ jew qatt ma kienet ta' student u għallim. Naħseb mill-bidu kien hemm relazzjoni differenti, relazzjoni ta' ħbiberija, illi xi kultant anke forsi fixklet il-fatt illi suppost aħna niltaqgħu għal ħafna ħin biex nagħmlu lezzjonijiet. Bażikament il-qofol ta' kull laqgħa tagħna tkun il-lezzjoni tal-Malti, tibda bħala lezzjoni tal-Malti, imma ħafna drabi titlaq lil hinn minn lezzjoni tal-Malti. Eh, xorta waħda però rnexxilna nagħmlu ħafna affarijiet f'erba' snin rigward l-ilsin Malti u fej wasal għatif.